Grazzi ħafna Edward, jiena minn hawnhekk ħanimt in-naħa l-oħra tal-istudio fejn hawnhekk għandi miegħi lil Kane, Kane Said, li aħna minn żmien għal ieħor inkun qegħdin niltaqgħu hemmhekk fejn inkunu qegħdin nitkellmu naqra fuq sitwazzjonijiet, ħa ngħidu hekk, sitwazzjonijiet reali li niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum, però qabel ma nidħlu anke fuq il- Fuq is-suġġett tal-lum, l-ewwel nett kif inti King? Ninsab tajjeb, ninsab tajjeb Brian, insellem lilek, lit-tim kollu wara Niskata, camera persons, Lawrence u speċjalment lit-telespettaturi kollha li jkunu qegħdin isegwuna. Ekku, jiena nawguralek ukoll anke happy anniversary.

F'din ir-rokta tal-lum proħa nkunu din nitkellmu anke fuq sitwazzjoni ta' koppja, tajjeb sitwazzjoni ta' koppja illi mm, dik kitbitilna mara li li żewġa ehm, skoprit li millux daqshekk li ehm, bdiet bħala delizzju l-ħaġa. Tajjeb, ġifieri da kellhom kellu d-delizzju tal-lob li sakemm ikun delizzju mebda problema assolutament, però il-problema tkun meta minn delizzju jispiċċa jiġi ehm, vizzju. Issa, jina nista' nifhem ukoll anke lil din is-sinjura, ovvjament aħna dan qed nitkellmu b'mod in ġenerali, tajjeb, jiġifieri dan bħalma ehm, mara tixtieq parir ta' kif għandha ehm, din is-sitwazzjoni ma' żewġha hemm ukoll sitwazzjonijiet oħra fejn il-raġel huwa l-vittma, tajjeb, però f'dan il-każ din il-mara tal-bitna li intu għal qara idejat ta' persuna x'għandha x'tagħmel. Din ovvjament qegħdin nitkellmu koppja, tajjeb, ġifieri tipprova kemm jista' jkun tajnu mill-aħjar li tista', tajjeb, ċirkustanzi fejn Bdiet ukoll anke taffettwa lill-familja. So, so, so, so. Issa, di talbitna biex kif tista' hi tkun anke tal-ewwel għajnuna ukoll anke għal żewġha. Iva, hija realtà, ejja nibdew minn hemmhekk li eh, persuna tinduna b'xi mod jew ieħor li il-maħbub, il-maħbuba tkun għaddejja mill-logħob tal-azzard eċċessiv hija sitwazzjoni li ġġorr magħha sfidi kbar. Sfidi kbar għaliex il-persuna tibda tara l-gideb, Tibda tara persuna li quddiemha tibda tgħid ma tkunx tafha. Għaliex il-persuna tkun waslet s'hemmhekk. Allura importanti ħafna li l-ewwel ħaġa hi li nindunaw li mhux Il-persuna vvizzjata biss għandha bżonn is-sostenn u s-sapport, imma anke l-persuni tal-madwar. Dik l-ewwel ħaġa. Issa, irridu nirrikonoxxu li hija sitwazzjoni ta' sfida. U mhux faċli li xi kultant persuni jitkellmu minn barra għaliex inti trid tħoss l-uġigħ, trid tħoss il-persuna minn xiex tkun għaddejja, minn ħafna ħsibijiet, minn uġigħ finanzjarju wkoll. Imma kif qed ngħid anke l-persuni tal-madwar b'mod speċjali għandhom bżonn is-sapport tagħhom. X'tista' tagħmel il-persuna? L-ewwel ħaġa li F'dan il-każ, din il-mara, il-partner, għandha bżonn iżżomm f'moħħha li, isma', tajjeb li dik il-persuna li vvizzjat inkomplu norbtuha ma' qalbna kif kienet qabel. Ma niġġudikawx, ma nippuntaw swaba', ma nikkritikawx. Għaliex? Għax xi kultant dan l-aġir jista' jwassal għal aktar gideb, Brian, għal aktar sens ta' falliment. Persuna jista' jaqa' faċilment f'dipressjoni. Jista' jkun hemm. Jew anke u saħansitra anke vizzjijiet oħra mbagħad. Proset, proset, dik l-issue tal-cross addictions jew inkella anke ma rridux naslu s'hemmhekk ħsibijiet ta' anke suwiċidju. Jiġifieri Iċ-ċirkostanza fiha l-isfidi. Ma rridux inkomplu nkissru lill-persuna imma il-persuna viċin tal-ivvizzjat trid toħloq ċertu boundaries, Brahim. Boundaries finanzjarji, trid tilqa' għal ċertu talb ta' flus, ta' għajnuna monetarja. trid tipproteġi lilha u n-nisa lilha nfisha u jekk hemm it-tfal involuti finanzjarjament ukoll. Jiġifieri anke kważi kważi jekk ikollha bżonn il-persuna tal-madwar tfittex daqsxejn għajnuna ta' counselling, ta' therapy. Jiġifieri dan kollu huwa importanti. Nippuxjaw kemm jista' jkun lill-ivvizzjat biex jibda Jattendi Brian Wynot ċertu attivitajiet li joffru alternattiva għall-vizzju, jekk il-persuna jqatta' ħafna ħin jilgħab b'mod eċċessiv, irridu ndaħħlu ċertu attivitajiet li l-ivvizzjat ineħħi l-logħob tal-azzard minn moħħu, issa jekk humiex alternattivi sportivi, artistiċi, mużikali, kulturali. Irridu nkunu ta' sapport, Brian, kemm jista' jkun. Dawn huma kollha tips żgħar. Dawn hemm affarijiet oħra kien fejn inti trid tibda tara wkoll anke x'wassal lil dik il-persuna li qed tqatta' iktar ħin iktar ħin jagħmel din l-attività. Għaliex forsi naf kif jgħidu l-Ingliżi, forsi escapism għalih, forsi ixu soħra fil-familja, ixu soħra fil-familja li qed jaħrab minn daw is-sitwazzjonijiet, ovvjament ma nix qegħdin ngħidu li huwa sew, assolutament. Tajjeb però ara kemm ma tridx eh, iva. attent. Iva, kemm jista' jkun first and foremost, rridu nżommu f'moħħna wkoll li Hemm bżonn is-sapport professjonali, Brian. Jiġifieri rridu ngħinu lill-ivvizzjat, lill-maħbub tagħna, lill-maħbuba tagħna biex tfittex is-sapport professjonali. Issa, jekk hux counselling, jekk hux psychologist, jekk hux psychiatrist, jekk hemm bżonn, jekk hux gruppi ta' sapport bħal Gamblers Anonymous, Gamanon, eċċetera, eċċetera. Jiġifieri Is-sapporti qed hemm. Irridu nissapportjaw lill-persuna anke billi nassistu Brian fil-teħid ta' appuntamenti. Jew inkella anke nkunu, jekk nistgħu, fiżikament preżenti anke waqt ċertu sessjonijiet ta' terapija. Irridu nżommu f'moħħna wkoll, Brian, li rridu nżommu l-paċenzja. Irridu nkunu paċenzjużi. It-triq tal-irkupru dejjem ngħidha hija triq twila u hija triq ukoll mimlija sfidi. Jiġifieri l-persuna tal-madwar, il-persuni tal-madwar, hawnhekk anke nirrikorri għat-tfal, jiġifieri jkun hemm it-tfal involuti, irridu nkunu paċenzjużi. Relapse tiġri wkoll, jiġifieri persuna tkun Għaddejja tajjeb Brian, u jiġri xi ħaġa, jiġri xi inkwiet fil-familja, xi inkwiet fuq ix-xogħol, u l-persuna terġa' terġa' taqa' għal ċertu ċertu attivitajiet li iġibulha ċertu problematiċi. Importanti Brian fl-aħħar nett li rridu nifhmu li l-ivvizzjat irid jerfa' r-responsabilità fl-aħħar tal-ġurnata, kemm tal-aġir tiegħu u kemm tal-irkupru tiegħu. Il-persuni tal-madwar li jistgħu jagħmlu huma jipprovdu dak is-sapport. Huwa l-ivvizzjat li jrid ixammar il-kmiem, Brian, jagħmel kuraġġ miegħu fuq innifsu. Jien dejjem nirrepeti hawnhekk li kulħadd huwa bniedem tad-demm u l-laħam. U kulħadd isib ostakli fil-ħajja, Hawn min isib ostakli żgħar, hawn min isib ostakli kbar. Hawn min, kif jgħidu, għandu domna u hawn min għandu salib. Jiġifieri, kulħadd uman, kulħadd jaqa' għal ċertu diffikultajiet, imma iva, l-istejjer ta' suċċess qegħdin hemmhekk u dejjem nirrepetu u nibqa' nirrepeti d-dawl fl-aħħar tal-mina dejjem qiegħed. Intom u kollok anka bħala fondazzjoni l għok responsabli yes. intajtu ma' ħafna kazijiet yes.
um, li kienu ta' li kienu ta' suċċess li kontu yes. mekk anka ta' ta' għajnuna, pero din ukoll kif anka bdejna fil-bidu di bdiet bħala xi ħaġa li bħala um, delizzju, tajjeb. Persun li forsi qed isegwina bħalissa, li forsi u minn għalih jew nkella minn għaliha li huwa ġast delizzju għalissa. X'inhuma forsi dawk l-affarijiet li għandu jaħsibha darbtejn għax ma naħsibx li ma m'għadix m'għadniex fi stadju issa ta' delizzju li sar vizzju. Ara,
importanti immens li meta l-attività tkun ta' delizzju, kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, for entertainment, biex nissoċjalizzaw, hemmhekk il-persuna jżomm responsabbli. X'jiġifieri responsabilità? M'hemm xejn ta' barra minn hawn Brian, irridu nżommu kontroll fil-ħin u fil-flus li aħna nonfqu. Irid ikun hemm budget u jrid ikun hemm a plan, irridu nippjanaw. Issa, meta l-persuna taqbeż dawk il-limiti kollha taqbeż dak it-time management u l-money management li jagħmel tagħmel magħha nnifisha u tibda tiżgarra fil-ħin, fil-flus, tibda tinsa l-familja, tibda tinsa t-tfal, hemmhekk il-persuna jibda b'mod eċċessiv jaqa' għall-kompulsività, jaqa' għall-patoloġija li l-persuna titfa' l-attività l-ewwel u qabel kollox f'ħajjitha. Hemmhekk isir żball kbir għaliex għax Meta inti tkun qed tilgħab b'mod eċċessiv, ir-responsabilta' tmajna. Kważi kważi lanqas biss tibqa' teżisti. Jiġifieri, meta nkunu qegħdin għaddejjin tajjeb biex niftiehmu fl-attivita', forsi ikollna dik ir-rebħa żgħira, forsi nkunu qegħdin. immorru hemm, forsi f'xi każino ġast biex nissoċjalizzaw, importanti immens li nżommu lilna nfusna in check. Jiġifieri responsabbli. Xi kultant kien qas biss tkun taf, qas biss tkun taf li spiċċajt fiha din is-sitwazzjoni, qabli inti tkun inti forsi minn għalik li dan għadu biss delizzju, mentri fil-verità huwa

Kapaċi, iva, jaljena lilu nnifsu, jinqata' għalih, jiġifieri jitlef l-attenzjoni fuq il-post tax-xogħol, jinqata' minn ċertu relazzjonijiet soċjali, mill-ħbieb tiegħu, mill-familja tiegħu stess, jippreferi jonfoq fil-logħob tal-azzard milli jixtri l-affarijiet essenzjali għal uliedu. Iva, dawk kollha huma realtajiet, ir-realtà tal-gideb. Eżempju, self-denial li twassal għall-gideb li xi kultant twassal ukoll, kif għedna fil-bidu tal-intervista, għal cross addiction. Jiġifieri, is-sapport huwa imperattiv, il-komunikazzjoni importanti wkoll, li nżommu il-paċenzja. Nerġa' ngħid, mhux, ma jfissirx li persuna eskluda lilu nnifsu minn ħwienet tal-logħob, każinos, eċċetera u beda l-proċess ta' rkupru mhux se jwassal ċertu sitwazzjonijiet għal relapse, jiġifieri rridu nilqgħu wkoll għal dawk l-isfidi. Importanti, Brian, kif dejjem ngħid, is-sapport qiegħed hemm, ejja nużaw is-sapport li tipprovdi s-soċjetà kemm professjonali, kemm tal-familja, kemm tal-ħbieb u kemm jista' jkun nagħmlu ħilitna kollha biex ma nkomplux inkissru relazzjonijiet. Brian. Din mhijiex ħaġa li ssir mill-lum għal għada lanqas. Tajjeb, ġifieri kif qed tajjeb inti fl-aħħar mill-aħħar irid tkun il-persuna jrid irid jinbidel, irid jagħmel jiena Nista' forsi nissuġġerilek, tajjeb, però b'sehem nista' nasal. Tajjeb jiena nista' nkun qiegħed hemmhekk ngħidlek isma' jiena ħa nimxi din it-triq miegħek, id f'id miegħek, ħa nkun qiegħed hemmhekk miegħek, però fl-aħħar mill-aħħar mbagħad trid tkun dik il-persuna li verament trid li tinbidel. Illum il-ġurnata hemm l-għajnuna, tajjeb, u hemm ħafna, hemm ħafna għajnuna. Forsi l-iktar parti diffiċli tkun sakemm inti Forsi tammetti miegħek innifsek li hemm problema u tmur għall-għajnuna. Forsi dik dik il-għajnuna.
L-aktar żewġ passi importanti u prekarji tista' tgħid fil-proċess, fil-bidu tal-proċess ta' rkupru. Brian, il-Fondazzjoni dejjem nirrepeti tipprovdi linja ta' sapport nazzjonali 1777 Mhux bilfors inti tkun għaddej minn vizzju, tista' ċċempel iva jekk inti persuna tal-madwar u tixtieq ċertu tips, ċertu għajnuna, x'tista' tagħmel, x'ma tistax tagħmel. Dejjem nirrepeti, Iċċempilx għall-maħbub, maħbuba tiegħek meta l-maħbub, maħbuba tiegħek mhux qed tammetti li għandha issue u li għandha bżonn is-sapport. Għax għal xejn hi ħasra. Ejja ngħinu f'ġewwa darna, ejja nitkellmu, ejja nissapportjaw u u flimkien, importanti Brian, flimkien immorru nfittxu s-sapport. U hemmhekk meta jkun hemm l-għaqda taħt is-saqaf ikun hemm l-għaqda wkoll fil-proċess ta' rkupru. Ekku. Qed ngħidu anke biex anke nagħlqu biha wkoll mela hemm persuna anke qed issegwina bħalissa u għadu ma jafx, għadu ma jafx jekk hux jekk hux in between ħa id-delizzju u l-fizzju. Hemm anke numru fejn jistgħu iċemplu Jistgħu wkoll jibqgħu anke anonimi. Anonimi, il-kunfidenzjalità assoluta. Sakemm qed tkun qed tiċċempel biex tikseb iktar informazzjoni u anke jiggwidawk, s'hemmhekk tista' tibqa' anonimu. Ovvjament, jekk dan mbagħad ħajgħaddi ż-żmien fejn ħa tintaqgħu u da ovvjament imbagħad ma. Yes, yes, yes. Fimt? Imma l-bidu, jekk forsi għandek xi dubju, tajjeb, ejja nibdew minn hemmhekk għaliex jekk għandek xi dubju. Hemm it-telefon, ċempel, Hemm il-website ukoll, hemm iċ-chatline, self-test, Brian, il-persuna trid issaqsi ċertu mistoqsijiet lilha nnifisha. Isma', jiena għaddej mal-budget tiegħi finanzjarju, jiena l-Ħadd li għadda, nsemmi ġurnata, Eżempju, Żgarrajt fil-ħin, domt aktar milli kien imissni, isma' qiegħed nagħti każ fuq il-post tax-xogħol jew moħħni f'dik il-famuża rebħa, it-tfal tiegħi qiegħed inqatta' ħin magħhom jew moħħni biex immur dak il-każino partikolari. Dawn huma kollha mistoqsijiet li tajjeb li persuna ssaqsi lilha nfisha. Ekku, kien grazzi ħafna anke ta' din l-informazzjoni għana jidri kieku mqar sibna mqar persuna waħda, tajb rnexxinna Imqar nagħmlu li ġiet il-persuna waħda diġà ikun anke biżejjed għalina, però jiena nirringrazzjak kemm lilek kejn kif ukoll anke lill-fondazzjoni kollha tal-ġid kbir li qegħdin tagħmlu u iva hemm ħafna hemm ħafna stejjer ta' suċċess u ta' dan aħna nirringrazzjak għax minnalla anke kontu hemmhekk intom fejn anke sempliċiment anke li smajtu l-persuna u anke kontu ta' gwida dik il-persuna ovvjament għamilt differenza f'ħajtu. Grazzi, grazzi. Grazzi ħafna, għanna murakom u rowa faqsira ta' reklami ma'kom dat.